Nilqagħkom għal programm ieħor politiko. Illejla ġewwa l-istudjo miegħi nilqa' lil Dr. Louisanne Pulis, ħa tkun kandidata f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Parlament Ewropew. Mela, kif sejra l-kampanja? L-ewwel nett grazzi tal-istedina. Il-kampanja sejra tajjeb, jiena nieħu pjaċir nintaqa' man-nies, nieħu pjaċir nisma' l-esperjenzi tagħhom, tintaqa' ma' kull tip, tintaqa' ma' ħafna dbatijiet, tintaqa' ma' ħafna esperjenzi. hija xi ħaġa sabiħa. U mbagħad is-sentimenti huma diversi, u min, min irid jivvota, min ma jridx, min eh, imqażżeż bis-sitwazzjoni, min jaħseb li, li l-Ewropa l-bot biss u ma tefettwanix. Hija mixture ta' emozzjonijiet ħanajtek. Eħe, issa, eh, mill- mill-viżis ovvjament li qed tagħmel u kif qed tajjeb tintaqa' ħafna man-nies b'mod regolari. Forsi Jien naf żewġ issues li l-iktar li qed jolqtu lin-nies bħalissa. Ovvjament hawn ħafna issues għax hawn ħafna tgergir u insomma kif kulħadd jaf. Però f'liem taħseb kieku jkollok tagħżel l-iktar inkwitati n-nies fuqhom? Mill-bieraħ 'l hawn l-għeluq tal-inkjesta tal-Vitals u Steward. L-ambjent. il-korruzzjoni u anka ehm, l-immigrazzjoni u l-overpopulation. Dawk naħseb l-iktar li qed idejqu n-nies. Ok, issa kif semmejt inti wkoll għadha kif inqalet l-inkjesta ovvjament hemm eh, eh, kien hawn eh, il-medja ovvjament ta' prominenza kbira xi ħaġa tistennija u li hemm jidher ġo fiha di mhix xi ħaġa taċċajt jew li wieħed li joħodha lajt da hemm nies prominenti ħafna bħall-eks Prim Ministru Joseph Muscat, Edward Cicluna li l-lum għal gvernatur ukoll tal-Bank Ċentrali. E, inti da, kif tara li jista' jkollu effett fuq Malta u anka l-Ewropa issa kif ħadd ħares lejna xaħna wara li tafawna wkoll grej li stħabba daw it-taħwit li kien hemm. Aħseb u għal issa l-ispeċi jagħmlu akkużi black on white x'jista' jiġri. Ara, aħna għaddejna minn ħafna skrutinju, mhux għaliex kif jippruvaw jallegaw li kien hemm it-tradituri u marru jugżawhom l-Ewropa. It-traditur kien min ġab dawn l-affarijiet fuq pajjiżna. Jiġifieri, pereżempju, l-iskrutinju qawwi beda wara li nqatlet Daphne Caruana Galizia. ovvjament, is-sitwazzjoni tad-demokrazija, is-sitwazzjoni tas-saltna tad-dritt. Barra dak imbagħad il-livell ta' korruzzjoni, il-livell għoli ta' ħasil ta' flus li tefana fuq l-lista l-griża. Issa, l-eluq ta' din l-inkjesta titfana fil-passi tajjeb. Il għaliex l-istituzzjonijiet Ewropej ilhom jiġru warajna biex aħna nkunu konformi u jkun hemm infurzar tal-liġijiet, jiġifieri this is a way forward in the right direction. Huwa pass tajjeb. Liemu li huwa pass lura huwa kif il-Prim Ministru Qiegħed jattakka lil kulħadd. U jajru establishment, mela għajjar il-ġurnalisti, lill-istudenti, lill-Partit Nazzjonalista, lill-Knisja, li għalih kollha qegħdin jaħdmu kontra il-Partit. Mhux miegħu kontra tiegħu. Imma skużi ta' il-ħażin. Jibqa' ħażin. Bħalma tajjeb jibqa' tajjeb. Da jekk xi ħadd tagħmel ħażin u issa ħajġi moddi ħaq. ħalli ħajġi moddi ħaq. Inti ilek tant tajjeb l-istituzzjonijiet biex jaħdmu, ħallihom ħajaħdmu b'mod seren. Wara jtem, u qed nimmaġin tvoldi li naħseb temmen li għalkemm Joseph Muscat kien irreżenjaw hekk minn meta ħaw ver Robert Abela donnu l-affarijiet ftit li xejn bidlu. Forsi naqra kosmetika kien hemm ta' tibdil għax donnu daw l-affarijiet ma waqfux ta' korruzzjoni hekk fil-pajjiż li kollox baqa' għaddej. Kif kien? Mela, il-famuż pattim xajtan. Hmm. Forsi issa qed inkunu nafu. Il-kontinuità. Eh? Diki. U jiena nemmen per eżempju li id-deċiżjoni ta' Joseph Muscat li ħareġ b'tant qawwa li ħajkandida ruħu għall-Parlament Ewropew kienet iktar a show of force. biex jgħidlu isma' jekk mhux ħa tħallini nilgħab ħa nibda nkisser il-partit. Il għaliex iva, din hija realtà magħrufa, no big secret jiġifieri, li Joseph Muscat baqa' ħafna maħbub. U Robert Abela mhuwiex popolari daqs Joseph. Huwa fatt hu. Jiġifieri hu Robert, Robert Abela, malli beda jara l-qawwa ta' Joseph u li niġġej warajh, mill-ewwel beda jbaxxi rasu. Ġifieri, Robert Abela jixtieq jew ma jixtieqx jinqata' minn ma' Joseph, ma jistax. Ekku, huwa parti jisom minn xulxin. Issa, ixxi oħra li qed tiġi diskussa waqt għal dawn l-elezzjonijiet f'Malta speċjalment huwa li li hu qed tipproponi li jkun hawn id-dritt tal-abort jidħol fiċ-Charter of Fundamental Rights. Inti x'taħseb fuq di? U taħseb ikun żballek l-Ewropa tittoqgħod tindaħal f'kull ħaġa speċi pajjiż jagħmel. Sa suppost mela. aħna għandna deroga fuq l-abort voldi ma tatħanna. L-ewwel nett, id-deroga għadha applikabbli. U di riżoluzzjoni mhix binding. Issa, ħadd ma jista' jisfurzana sakemm id-deroga għadha in vigore, ħadd ma jista' jisfurzana. Jiena ma naqbilx mal-abort. Tejli għaliex? Għaliex jekk inti taqbel li tarbija hija ħajja fil-ġuf, mela allura għandek id-drittijiet tal-om u drittijiet tat-tarbija fil-ġuf, apparti id-drittijiet tal-missier. Il għaliex, jekk dil-ħlejqa hija ħajja, u din anke l-leġiżlatur jirrikonoxxiha għaliex fil-liġi tal-IVF jgħid illi l-embrio ġo test tube da, lanqas ġo l-ġuf, huwa ħaj. Mhux hekk. Allura, x'differenza għaliex allura fil-ġuf tal-mara mhuwiex? Jekk il-leġislatur qed jirrikonoxxi li ma li ġiet fertilizzata l-bajda hija ħajja, mela allura dik għandha drittijiet. U hemm eħe id-drittijiet tal-om, id-drittijiet tat-tarbija u nerġa' ngħid ma nistgħux laqqas ninjoraw id-drittijiet tal-missier. Żgħax għall-missier huwa parti meta jkun hemm. Id-DNA. Għandek 50% tal-om, 50% tal-missier. Ekku, issa suġġett li naf li għandek għal qalbek ħafna ħafna huwa l-ambjent. Nafu sfortunatament kif spiċċa l-ambjent ġewwa pajjiżna, speċi kollox qisu inqax ta' kull siġra li naraw fit-triq. Gwerra. Toroq il-ħin kollu jitlestew, jinqalgħu, trabijiet, insomma, u kull ħaġa prattikament dranaġġ fil-baħar, prattikament kollox. Però l-EU qisha rrikonoxxiet il-fatt li rridu l-ambjent neħdu ħsiebu u semmek naħseb kulħadd jaqbel l alla ħares ma nkunu. U tatna l-fondi biex nagħmlu eh. l-green spaces. Żgur, eh, eh. Il-problema hi li daw il-green spaces qed jispiċċaw deżerti ta' konkos b'xi erba' sari. Erba' sari, u ġieli jkunu tal-plastik ukoll. Il-green spaces suppost ikunu Imsaġar jew boskijiet, b'ħafna siġar li jagħtu d-dell, li jagħtu l-ossiġnu, li jnaddfu l-arja, li jassorbu l-ħsejjes. Bħal buskett qisu. Eżatt. Kif biex niftiehmu. Eżatt. Jew għall-inqas il-pjazez ikollhom green coverage, għandek canopy, għandek is-siġar kbar li qed jagħmlu l-istess funzjoni. Per eżempju, jiena nara il-pjazza ta' Raħal Ġdid kif kienet qabel. Kollha siġar tal-fikus kbar bil-bankijiet taħtom l-anzjani kollha fis-sajf jgħidu kelma illum. Pjazza Konkos għal ġieħna iswed biex iktar ix-xemx tikkarga fuq. Min ħajoqodlok fuq il-bank jgħid kelma fis-sajf. Insa. Le, le, mhux hekk. Issa, però, kif għedna, huwa tajjeb li li hu ndunat li speċi l-ambjent iridu neħdu ħsiebu, però ftit ilu rajna protesti kbar mill-bdiewa ġewwa l-Ewropa. U sa ċertu punt jien naħseb li kellhom raġun fil-protesti għax dawn li qishom ridu jagħmlu li hu. Huwa tajjeb li ovvjament ridu jibbenjaw il-pestiċidi li fl-aħħar mill-aħħar iqabbad il-mard lilna u lil kulħadd. Però mbagħad ma jagħmilx sens li tibbenjhom ġo l-Ewropa u tħallihom jidħlu minn pajjiżi oħra u xorta nikluhom. Vodri, taħseb li ġieli jkun hemm forsi miscommunication ukoll bejn il-pajjiżi u l-Kummissjoni li xi ħaġa tkun tajba imma kif ħa nkunu ħa nimplimentawha mbagħad hi ħażin għax la l-pestiċidi ħżiena għall-bdiewa tagħna. Imma il-problema hi dik, l-ideat fl-ideal huma tajbin. Però mbagħad trid tara kif ħa twettaqhom fil-prattika. Biex tkun taf kif għandek twettaqhom fil-prattika, inti trid titkellem mal-istakeholders. Ma tistax taqbad u toħlom b'liġi mingħajr ma, ma titkellem mal-bdiewa, mar-raħħala, mas-sajjieda. Li daw qed jitimgħuna kuljum lil kulħadd u ma tinkludix lilhom u ma tinvolvix lilhom u ma tistaqsix lilhom, ma tistax. Għax imbagħad tara x'jiġri. Issa, ukoll fuq il biex inkomplu daqsxejn mal-ambjent u ukoll għax jidħol l-ikel fiha di, l-Ewropa tidher inkwitata issa wkoll biċ-Ċina fis-sens, ilna snin affarijiet deħlin biċ-ċip minn hemmhekk ovvjament dawk ċertu kumpaniji kellhom jagħlqu fl-Ewropa u għall-ambjent ejja ngħidu l-verità ma ma jagħmilx sens li inti flok tiġiġa tixtriha minn Malta li tkun Malta tixja miċ-Ċina li tiġi bl-ajruplan ara kemm nagħmlu iktar eh, noħolqu iktar CO2 u ħmiex fl-arja. Il-farm to fork. Eh, issa, eh, però ehm, taħseb li dan irid isir bil-mod u naraw li l-industriji tagħna fl-istess nifs mhux noqtluhom. Iridu ntuhom ċans jadattaw. Iva.

ftit għelieqi jew m'għandhomx medda kbira ta' għelieqi jew ir-raħala li, li irabbu ftit annimali ma jeħdux em, finanzjament daqs kemm suppost għaliex il- il-kumpaniji l-kbar jihduhom le m'għandix tkun. Inti di tal-one size fits all tweġġa. Għaliex ġlek ma jiġix lil kulħadd. Mhux hekk. tittara skont id-daqs u tadatta u li ż-żgħir trid tipproteġih kważi kważi iktar mill-kbir għax il-kbir iktar b'saħħtu. U fil-verità ġieli jiġri bil-kontra, anzi mhux talli dik talli ż-żgħir ma nagħtux kasu u kollox il-kbir. Issa, ħa ndaħħal ukoll fuq din il-biċċa ftit forsi l-edukazzjoni wkoll li ħadna u li forsi qed jieħdu llum. Għax fil-verità meta, almenu ħa nitkellem meta kont żgħir jien, mingħajr ma konna nirrealizzaw, konna nirriċiklaw ħafna affarijiet. Iva. Fl-ixken iva. taħġieġ, podri eh, tieħu l-ikel l-iskola eh, ġo kaxxa u terġa' ġiba d-dar. Eh, Voldri, u fil-veta kienu kollok garbage bag zaħira u koll, xtarmi l-lum kollox ġi. Voldri taħseb li għanna forsi bħal edukazzjoni naraw x'sar ħażin fil-verita u koll tu daw l-aħħar snin u nirranġaw fejn nistgħu nirranġaw u billi morru lura l ċertu affarijiet li kienu tajbin. Iva. Għall-ambjent għalfejn m'għandniex. L-Ewropa qed tirrikonoxxi li s-single use plastics mhumiex tajbin għall-ambjent apparti kemm jiġġeneraw skart. Mhux hekk, ovvjament u. Iġifiri u qegħdin jiġu bend dawk ħafna single use plastics għall-inqas u iva tajjeb li nerġgħu ndaħlu il-ħalib. Għaw, per eh, eh, ħalib, għax għetnejt il-ħalib tal-fixkun l-Ingilterra, l-ek għetnajdlek, l-Ingilterra daħluwa tal-ħalib tal-fixkun. Eh, reġaw, reġaw daħluwa jiva, ġifiri, mux kullħat. Ovvjament. Imma min irid u jiġi l-milkmen iġiblek fil-fixken tal-ħġieġ. U fil-verita u kol, għara eżempju nsammu l-plastik da, Illum huwa xjentifikament pruvat kemm qed joħloq mard. Se Iva. nixorbu mill-flixken tal-plastika aħna da kollu. Microplastics. Eh, Apparti fordi li li- qed iniġġes l-ibħra, qed iniġġes em, l-arja, ġifieri iva l-microplastics. Issa jekk tkun elett inti fliu, e, taħseb tista' taħdem forsi biex ikon iktar fondi fejn tidħol enerġija alternattiva għax fuq dan isimgħu ħafna kliem sabiħ. min-naħa tal-gvern fil-preżent. Imma mbagħad eżempju anke ħanġibu tipo power station biex jekk jaqata d-dawl. Taħdem bid-diesel erġajna. Volderi generator insomma, jew xħajkun. Ma taħsibx li jien naf qegħdin fi stat redikolu li nerġgħu nġibu bid-diesel affarijiet jaħdmu. Meta fl-istess nifs neħdu l-fondi tal-EU biex ta' parsi nagħmlu l-affarijiet kif suppostu hekk. Umbagħad qed nerġgħu nirrikorru għal l-affarijiet. ara, hawn miżmeniġment kbir u m'hawnx ippjanar. Mela, karozzi hawn kważi nofs miljun. Kull karozza tipproduċi medja ta' erba' tunellati ta' karbonju fis-sena. Qed nagħmlu gwerra qalila kontra s-siġar. Il-green spaces mhux qed nagħmluhom kif suppost. Issa,

għal-ġittana. Xorta ħanibqaw ah. nieħdu dik l-arja mniċsa li qed tisplodi mart respiratorju, li qed tisplodi l-mart tal-kanċer, li qed tisplodi d-dimensja, li qed tisplodi l-awtiżmu. Iġifieri u mart ieħor li huma kollha konnessi wkoll ma' tinġis fl-arja u fl-ambjent. Iġifieri il-biċċa tagħna rridu nagħmluha wkoll. jekk inti fejn man f'żoni urbani fejn m'għandekx siġar il-krimina ir-rata tal-kriminalità hija ola. Iġifieri, maħna qed nagħmlu disservizz kbir lin nies u lil ġenerazzjonijiet futuri meta nagħmlu gwerra qalila kontra siġar. Meta maħniex nieħdu il-miżuri biex ma jkollniex arja mnizza. Għaliex, jiena semmejt il-karozzi, però Malta nbidlet f'sit ta' kostruzzjoni wieħed. Il-particulate matter mis-siti ta' kostruzzjoni huma perikolużi daqs it-tħaħen tal-karozzi. Jiġifieri aħna għandna the worst. Spiegħalhom naqra n-nies x'inhi li għadek. Mela, labra fina mill-kostruzzjoni tidħollok fil-pulmun u iva wkoll tikkaġuna mard. Hija perikoluża l-istess daqs it-tħaħen tal-karozzi. Jiġifieri um qed nagħmlu dil-kontaminazzjoni kollha u m'aħniex nippruvaw insibu bilanċ biex ineħħiha. Biex natfu speċi mbagħad l-arja tagħna. Semmejt ukoll punt minnhom hemm Għax ovvjament hija l-popolazzjoni hawn ma- hawn Malta l-verità dejjem konna overpopulated ħabba Iva. anke meta konna għadna Maltin biss. U l-Gvern iddeċieda l-aħħar għaxar snin prattikament li jiġi kulħadd bla ko- bla kontroll tista' tgħid u n-numri baqgħu dejjem qed jikbru. Din hija xi ħaġa li fil-fehma tiegħi m'għandha x'taqsam xejn ma' razziżmu, karozza aktarx għal għaxra minn nies ma tistax titfa' l-għoxrin jew it-tletin. U issa qed inbatu naħseb jien il-konsegwenzi fuq Malta fuq l-infrastruttura li qed tikkrolla prattikament tista' tgħid f'kollox u kull iva. lokalata ta' Malta. In-nies kulħadd indannat għax inti tkun tagħmel sa tgħid fit-traffiku minn filgħodu kull ma tkun trid xi ħadd jgħidlek nofs ta' kelma u nispiċċaw ikollna xebgħa ġlied u hekk. E, di, taraħ inti problema serja u li forsi anka e, għalkemm kien hemm nies li pruvaw ġewwa Brussels u hekk biex in-nies li jidħlu għalmenu f'Malta u fl-Ewropa ikun hemm tkun taf min huma. Mhux kulħadd jidħol għala xanxja. L-ewwel Suppost għandna l-Aġenzija Identità li tivvettja lil dawn in-nies. Issa, Identità diġà ġiet ikkundannata fl-inkjesta Jean Paul Sofia. Hi qalet il għaliex għandhom pressjoni. Mela dik waħda, għandek ma tafx min dieħel. Isnajja! Da x'jiġifieri inti ikun mastrudaxxa jew ikun teacher u titfgħu fuq fuq sit ta' kostruzzjoni? Mela qed jipperikola lilu nnifsu, qed jipperikola l-ħaddiema l-oħra, apparti li żgur li x-xogħol mhux ħajkun skont is-sena u l-arti. U fil-fatt daw il-15 waqgħu xi tliet. Iva, il-bira il-bira ħġarfet binja oħra. U waħed binja oħra, u iva. xi ħaġa jiġri li. Għandek ukoll il-problema tal-prekarjat li huwa skevitu modern li huwa sfruttament tal-ħaddiema. Mela dan, jekk ħadem l-40 sija, Għaliex m'għandux jitħallas daqs ħaddieħor? Għaliex jieħu persentaġġ il-kuntrattur li jħadmu? Ġifieri, hemm ħafna problemi. Issa, il-gwaju dan li hemm direttiva tal-Ewropa li suppost kellna aħna nagħmlu liġi li tirrifletti dik id-direttiva sal-ewwel ta' wissu ta' 2022 ġifieri qegħdin sentej. Ejtar diġà. In default diġà. Biex il-prekarjat jinqata'. Imma Malta nibqgħu nwebbsu rasna u qed ibatu qed ibatu l-barranin għax hawn inġustizzji soċjali kontrihom kbar. Qed ibatu wkoll il-Maltin eh? Il għaliex l-ewwel nies il-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom marru l-baħar. U anka fejn jiġi kirjiet u, u xiri ta' proprjetà. Illum 95% 95% ta' zaza ma jeffordjawx jixtru d-dar tagħhom. Ħafna minnhom laqas jeffordjaw il-kera. u jispiċċaw jew mal-ġenituri tagħhom, ara xi problemi għandna bil-YMCA mhix laħħaq. Soup kitchen, soup kitchen. Walla ħasma mxuma. U tajjeb li dajdu l għennet Fader Hillary li jiftakar il-gwerra għal li ma jiftakarx faqar bħal dan ħelif fit-tieni gwerra dinija. li hija inkwetanti immens. U il-maġġoranza kbira ta' daw is-soup kitchens jitimgħu lil Maltin hemm mhux lil barranin. Eh, Volderi, apparti minn hekk biex forsi nżidu fuqha wkoll di. Eh, minn surveys riċenti li saru wkoll anka ħafna Maltin qed jitilqu, iva. inkluż iż-żgħażagħ speċjalment. speċjalment. Issa meta għandek pajjiż għandna l-inqas birth rate. Iż-żgħażagħ li hawn qed jitilqu Fil-verità dal-pajjiż x'futur għandu? L-istatistiċi juru li aħna ħa nispiċċaw minoranza f'pajjiżna. Issa, li qed jitilqu ż-żgħażagħ hija problema kbira x'għandna brain drain qawwi. Iż-żgħażagħ huma il-ġenerazzjoni t'għada, huma l-mexxejja, huma l-ħaddiema, huma l-ġenituri, huma CEOs. Jiġifieri le Malta mhux ħatibqa' tal-Maltin. Issa, suġġett ieħor ukoll li naf li huwa l-qalbek ħafna huwa d-diżabilità. Iva. E, x'fondi hemm għax l-Ewropa fil-verità hemm fondi fejtejn u anka e, affarijiet oħra, kif nistgħu forsi nużaw dawn l-affarijiet aħjar għal Malta biex ovvjament il-ġenituri li għandhom tfal b'diżabilità ikunu jistgħu jgħixu daqsxejn iktar komdi u wkoll it-tfal li jkunu b'diżabilità ngħinuhom biex ikunu aħjar u ma wkoll fl-aħħar mill-aħħar daw ħajkunu ċ-ċittadini ta' da. Ara, parti mis-soċjetà. Jiena di persuni l-ewwel net id-diżabilità sewwa inti tista' titwieled biha jew takwista fil-ħajja minħabba età jew minħabba inċident jew mart. Issa, għandek problema. Għaliex? Hemm l-ewwel nett di li nitfgħu d-diżabilità kollha f'keffa waħda. U allura noħolqu anka diskriminazzjoni bejn diżabilità u oħra. Il għaliex kull diżabilità għandha l-bżonnijiet speċifiċi tagħha. U mbagħad għandek ħafna iktar diskriminazzjoni kontra persuni b'diżabilitajiet li ma jidhrux. jew persuni b'diżabilitajiet eh, mentali u psikoloġiċi u anka problemi eh, persuni bi problemi ta' saħħa mentali. Id-diskriminazzjoni hija tremenda biss biss pereżempju xar ieħor tispiċċa s-sena skolastika. Ataw 180 student em, li jbatu bl-awtiżmu li għadhom ma rifsux l-adba tal-iskola daw. Mela għandek id-dritt bażiku tal-edukazzjoni li qed jiġi mċaħħad mill-Gvern. Għaliex? Għax m'hawnx investiment fir-riżorsi. Jekk inti ma nvestejtx fl-edukaturi, jekk inti ma nvestejt laqqas fil-LSIs, daw it-tfal qed jispiċċaw ma jistgħux jieħdu edukazzjoni. Issa, l-istatistiċi huma li persuni b'diżabilità hi x'inhi d-diżabilità, huma fl-iktar riskju li jkunu abbużati, li jirċievu edukazzjoni adegwata, li jkunu f'xifer ta' faqar u li jingħataw trattament mediku inferjuri. Suppost li l-Gvern huwa obbligat li persuna li jkollha dan l-iżvantaġġ jara kif jagħmel u jtih riżorsi biex dak l-iżvantaġġ jonqos. Minflok, dak l-iżvantaġġ qed inkabbruh. Inti l-investiment hekk għandu jkun. Per eżempju, kellna l-baġit ta' diżabilità severa. Flok jingħata l-min vera kellu bżonn, spiċċajna nixtru l-voti bih. Mhux hekk xi ħaġa skandaluża kbira. Issa, l-Ewropa tirrikonoxxi li l-poplu Ewropej huwa poplu li qed jixjieħ. U allura rigward diżabilitajiet ta' mobilità, problemi ta' mobilità u dawk sensorjali, ħasbet u hemm il-liġijiet. Fejn iġu diżabilitajiet li ma jidhrux u problemi ta' saħħa mentali, liġijiet għadna ma hemm xejn. Jiġifieri jiena dak huwa l-ħsieb tiegħi. Il għaliex l-għajta tal-iktar vulnerabbli hija l-inqas waħda li tinstema'. U jien irrid namplifika u nkabbarha biex ikun hemm liġijiet ħalli ehm, jipproteġu d-drittijiet ta' dawn in-nies, jirrikonoxxuhom u u d-drittijiet tagħhom jieħduhom. Eh, Semmejt eh, fosthom is-saħħa mentali għax eh, taħseb fil-verità però dak li qed jiġri għal ngħidu Malta x'aħna fl-aħħar mill-aħħar Malta din. Em, X'ġara dawn l-aħħar snin? Illegalizzajna tista' tgħid id-droga? Kontra kull espert tat-tobba, però xorta minnhi ovvjament għall-voti u biex nidhru ħelwin. Il-pajjiż kif qed jiżviluppa dak li jkun kważi kważi għax hekk tmur mixi għax hekk tmur mixi ħlief karozzi u flettijiet quddiemek ma tarax. Dawn mhux ukoll qed fil-verità joħolqu problemi u iktar każi ta' saħħa mentali. Iva. Li fl-aħħar mill-aħħar taħallas il-pajjiż daw għalihom u iktar joħloq problemi in the long run. Iva. Il-problema ta' kif ġiet legalizzata. Il-problema anka tal-ispazji ħodor iva fil-fatt il-Eurobarometer jgħidlek wieħed minn tnej għandu problema biex jaċċessa spazji ħodor, ġifieri għandna nofs il-popolazzjoni għandha problema biex taċċessa spazji ħodor. U anka in-nuqqas ta' nfurzar. Qed joħloq kif taqbad tgħid, diżinteress totali fiż-żgħażagħ. U ma distakkat iġelhom jiddistakkaw irwieħhom mir-realtà. Għaliex dawn għandhom mezz ieħor ta' kif jaljenaw irwieħhom. u ma jagħtux kas x'inhu għaddej. Eh, issa, challenge ieħor ukoll li hemm fl-Ewropa u li forsi ma nafx taħseb li għandna eh, tkun fl-Ewropa ovvjament taħdem fuq hija li minn kollu l-biznis u tal-affarijiet il-burokrazija żejda li hemm biex isir xi ħaġa hija xi ħaġa eh, kbira. U ovvjament qed titfa' lilna bħala Ewropa eh, ma nibqgħux kompetittivi mal-bqija tad-dinja xi meta tara mbagħad pajjiżi bħaċ-Ċina, l-Indja u hekk li daw l-ekonomija tagħhom sparat il fuq. Daw ma tantx għandhom ħafna burokrazija, let's face it, daw għek irid isir xi ħaġa taqbad iva. issir u jaħamorru. Iva. Taħseb li rridu naħdmu fuqha fil-verità. Li għandha titnaqas il-burokrazija 100% iva. across the board, jiġifieri mal-27 pajjiż membru, il għaliex jekk speċjalment anka l-Ewropa qed tara tkabbir ulterjuri, allura aktar u iktar irridu naqsu l-burokrazija. Il għaliex aħna ġejna forza tgħidli forza rikonoxxuta mondjalment. U allura tajjeb li nkunu kompetittivi mal-bqija tad-dinja. Eh, issa hemm ukoll xi ħaġa oħra li qed tolqot l-Ewropa u d-dinja kollha tista' tgħid hemm li l-gwerra li kien li hemm fir-Russja u l-Ukrajna bej insomma ġol Ukrajna bej ir-Russja u l-Ukrajna u wkoll dik li hemm f'Gaza riċentament eh, li hu taqla' kritika jew minn naħa jew minn oħra għax iżżomm daqqa ma' ħaġa u daqqa m'oħra, inti però hekk tkun eletta taħseb li għandna nibdew niddiskutu t-triq għall-paċi? Fl-aħħar mill-aħħar naħseb li l-gwerer qed joħolqu ż-żgħir ibati dejjem fl-aħħar mill-aħħar. Għandek żewġ gwerer, it-tnejn wara l-bieb tal-Ewropa, u ma tistax allura tagħlaq għajnejk għalihom. Issa, Ovvjament, il-sigurtà tal-Ewropa di li jissa qed tqum u li kulħadd qed jgħid għax ħan ibatu tfal għall-gwerra li hija gidba. X'inhi? Mela, l-Unjoni Ewropea bdiet bħala komunità kummerċjali. Ekku fil-bidu. Fil-92, mat-Trattat ta' Maastricht, ġiet Unjoni ta' Popli u allura hemm mal-kummerċ mal żdiedu il-Common Security Policy u id-drittijiet soċjali ta' ċittadini. Issa, Il bli ġara fit-tieni gwerra x'ġara? Fit-tieni gwerra kien hemm wara l-ewwel gwerra kien hemm programm ta' diżarm mal-Ewropa kollha. In-nies kienu għajjenin. Ovvjament. Meta l-Ġermanja bdiet tattakka u tieħu l-pajjiżi u tinvadi l-pajjiżi tal-madwar, kulħadd beda jdawwar wiċċu jgħid isma' din mhix gwerra tiegħi. U ħadd ma ta' każ. jew irrifjuta li jagħti każ. X'akka jkunu dik imma jgħid aħjar noqgħod Meta mbagħad attakkaw il-Polonja u kellha il-mostru kien kiber wisq. U l-Ewropa ma tridx li jerġa' ikun hemm repetizzjoni. Mela x'qed tagħmel? Qed tipprova ssaħħaħ is-sigurtà tagħha. Difiża. Għaliex? Inti jekk jiżdied fil-lokalità tiegħek is-serq, jekk inti tagħmel security cameras u tagħmel il-burglar alarms biex tipproteġi lilek innifsek. Naqblu? Issa, jekk tiżdied ħafna, u naqbdu aħna residenti kollha u ngħidu isma' jempoġu bil-qeda u nagħmlu community police. Biex nipproteġu lil kulħadd. Mhux biex imorru għal-gwerra, imma biex nipproteġu liċ ċittadini u dik li tittamel l-Ewropa. Li ikolla armata komuni biex tiddefendi l-Ewropa. Jiena ifhimni trid tarma ruħek biex tiddefendi ruħek, biex iżżomm is-sigurtà. Dana hemm ħafna pajjiżi llum irrealizzaw li jekk il-gwerra teskala m'għandhomx biex jiddefendu rwieħhom. U allura inti għandek security in numbers, iktar ma jkun hemm għaqda allura għandek iktar sigurtà. All right. U inti, għax hawn minn qed jargumenta issa li wkoll anke aħna għandna nissieħbu fin-NATO li nitilfu n-newtralità tagħna. Inti taħseb li billi jkollna d-difiża tal-EU mhux ħa nitilfu n-newtralità tagħna jew? Ara, ġi tan-newtralità. Inti imbilli tara xi ħaġa ħażina u tgħidilha ħażina ma jfissirx li mhux ħa tibqa' newtrali. għaliex il-verità hi li hi. Issa. Em, Malta mhix firmatarja fil-PESCO. Il-PESCO hija eh, l-għaqda li l-għaqda Ewropea li tiffinanzja l-armi. Malta hija l-unika pajjiż li mhijiex firmatarju preċiżament minħabba neutralità. Però Aħna moħħna mistrieħ li jekk ħa jattakkawna, għandna l-Ewropa taqbet għalina. U tiddefendina li ġiex aħna wara kollox pajjiżar. Issa, li nissieħbu man NATO dika hija parti mill-programm tas Soċjalisti Ewropej. U ma jridu li ejja nissieħbu ma nallejaw irwieħna man NATO bħal alleanza naturali. Okay. Il għaliex u hawnhekk nifhem nifhem dan il-punt il għaliex u din hija sekli ma seħ. Għandna fenomenu fejn il-vant qed iqum kontra l-punent. L-ewwel żewġ gwerer kienu West kontra West, pajjiżi Ewropej kontra pajjiżi Ewropej, u mbagħad eskalat u daħlet kullumkien. Issa qed naraw il-Lvant kontra l-Punent. Ok, mela, l-aħħar messaġġ tixtieq tgħaddi lit-telespettaturi biex ovvjament għall-elezzjoni jivvutawlek biex forsi jkun hemm bidla għall-aħjar. Jiena vera ġdida però jiena lesta li naħdem b'integrità u mingħajr biża' kemm favur l-ambjent, kemm favur id-diżabilitajiet speċjalment dawk li ma jidhrux, favur is-saħħa mentali u anke favur l-ambjent. Ilgħaliex irridu nneħħu dil-mentalità li bilfors l-iżvilupp irid ikun distruttiv. l-iżvilupp jista' jkun sostenibbli u allura jikkoeżisti mal-ambjent. Nirringrazzjak ħafna tal-li kont fil-programm tagħna u nawguralek ovvjament għall-elezzjoni u qudiem nerġgħu nintaqgħu biex niddiskutu forsi affarijiet oħra anka forsi qabel l-elezzjoni u anka warek għal jrid. Grazzi. Nirringrazzja t-telespettaturi li kienu magħna l-lejla u nħeġġixkom biex taw tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla wkoll. Grazzi ħafna.